A yi nya a yi mali nia ni a gu, kpaŋm a maŋa ka a bɔhim baŋsim. Biɛɣu ka man yɛri li ŋɔ, ti shɛb beni mi, ti mistake nima, ti downfall, ti bi bɔri ni di shɛli lan paaya. Nya ŋun be nyaaŋ ŋɔ maa, kpaŋm a maŋa ka a zaŋ a zaa N niŋ ti message nim ŋɔ maa puuni ka bi tuugi n lu. Wallahi ti shɛb yiɣisiya ɛɛn n gu ka di nyɛla ti ka so ti mi bi bɔhi zuŋɔ a niŋ saha pam ni bɔri ni a niŋ shɛm yaa sheei ma n zaŋ ti at least ninvuɣu pia ka follow you on YouTube like ma ka comment. Lihima tuun baŋsim I wonder why to northern region eh opportunity nima din beni di dii bi galisi northern region nyama a yi chaŋ ti paagi Ankara n paai Kumasi eh n nyoŋ polo ka a yɛn wumdi opportunity shɛŋa din be gorim polo So beni di yi pali wan kana ankara zuɣu warariba mi ni kadima opportunity shɛŋa beni mi ka di nyɛla gɔri yɛltɔɣa. O gomi pɔi ka ti naan nya lala opportunity maa. O kala Ankara mini Kumasi ka ti naan baŋ ka lala opportunity nim ŋɔ maa shɛŋa ka di dii ka Dagbaŋ polo. Kamani ŋmahinli, ninvuɣ so ŋun be Dagbaŋ polo n-nyɛ mees bee n-nyɛ carpenter ni ninvuɣ so ŋun be Dagbaŋ n nyɛ kamani driver, taxi driver to n be Ankara mini Kumasi, o be tooni n nya ŋun be Dagbaŋ polo maa na. So connection zaŋ chaŋ Gobu polo. Nyɔŋ polo ka a yɛn chaŋ ti nyɛli di paya paya. Mabia ni bɔri ni n yɛla shɛm, gorim di viɛli pam. Take m attempt a mi yɛn go eh kpaŋ maa maŋa ka zuŋɔ maa a ni na wumdi message ŋɔ maa. Di di ti pam ka ti pam beni ka ti yiɣisi ka ka nuu ni baŋsim tuma. N ni yɛli ni nuu ni baŋsim, a yi be yiŋa ka di nyɛla a yidana yɛra mi bee a biraada bela sambani o bela Larabawa tiŋa o bela silimiin tiŋa bee o bela luɣikam ka yɛra bɔhimmi tuma wallahi o yura mi. Bɔhimmi tuma miri ka a dii chɛ ka a hankali taai ni ka di nyini bɔri ni a go amaa a ka nuu ni baŋsim. Ŋun yi sambani ti beni maa, o lihila kadama opportunity shɛŋa din beni ka diri nyɛ o gba zaa di mali lahi baŋsim ŋɔ maa, o ni di yɛn deeri yɔri shɛli. Di zuɣu ŋun ni be kantiŋ ka nyihira ŋɔ maa, o nyihirami ni kadama di to ni a baŋ a mali a nuu ni baŋsim. Kamani ŋmahinli. A paɣa m-bala ka o di yɛn gɔŋ kana a sani gɔrim yɔɣu, ka a yɛl o zaɣ yaakaza, A ni ti chɛ a chiri shɛli ŋɔ maa, zaŋ zaŋ bɔhim a nuu ni baŋsim din ni tooi pam zuɣu. Hal a yi kana gba ka na bi nya tuma n-tum tuma bee, so ni tooi bol a n-chaŋ ka a ti niŋ o zuɣu bee ka a ti niŋ liɣiri maa ka mali li niŋdi nyɛmmaŋmaŋ pakɛt puuni. Dara nuu ni baŋsim, di viɛli pam.

Hotel shɛŋa din kuli be Ghana maa, so ni tooi kuli zaa ka ayi o ni di nyɛla opportunity ni n-gu mi di bɔri ni yi wuhi ma tuma yaakaza ka tuma yaakaza ka a bɔhim lala tuun baŋsim maa nini pɔbi ka neei. Di nyɛla kadama a bɔri ni a ti chaŋ ti tumdi tuma kaman restaurant puuni ka a bɔhim machine shɛŋa bɛ mali niŋdi dish washing maa ka a bɔhim li. Di nyɛla a bɔri ni a chaŋ ti paagi silimiintiŋa ka di nyɛla kadama a bɔri ni a tumdi hotel puuni Housekeeping, Ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ, yiŋa a ni tooi nyɛ so hotel karanim ŋɔ ka yɛli ba ka follow ba bɛ bee n deeg a liɣiri ka a bɔhim li, a ti yɛn paani a yi mali a nuu ni baŋsim. M mali di nahi shɛli ka ti yɛn ni yɛn tɔɣisi zaŋ chaŋ kamaa tuumbo ni tuumbo. N tu ni kadama a bɔhim a yi zaŋ zaŋgɔn chaŋ samban polo, ɛɛn, ka di ni tooi niŋ a anfaani. Di zuɣu ti ni bɔri ni n yeli yɛtɔɣa shɛli, mabia, please share and like and subscribe and follow me for more. Kpɛŋɔ n yɛrila yɛtɔɣa shɛli din yɛn sɔŋ a din dahin shɛli ka niŋ a anfaani yuun pia bee yuun kɔbiga. Ka a yi kana ti nya lala viidiyo ŋɔ maa, hal a yaansi binsandira daa faani. Dizuɣu a yi mali a zusim ka o be samban polo ka a mini o diri fiila, ka o yɛra, Mabia, bɔhimmi tuma. Nyin n-niŋ ma siriyɔs zaŋ chaŋ di polo. Bɔhim amaŋ o a ni yɛli ni a yɛn gom maa, tuun bɔ ka a mali a nuu ni? Tuun baŋsim bɔ? M pun yɛla saha shɛli yi silimiin tiŋa, silimiinsili di bi dira. Silimiinsili yɛlibu di bi dira. Tuun bo ka a yɛn zaŋ tum? Dinzuɣu so ni tooi bɔhi bɔhigu, Yi kara ni yi zaŋ visa n-zaŋ kpe silimiin tiŋa n ni tooi zaŋ zaŋ tum tuma? A yi zaŋ visa, tourist visa, n-zaŋ kana, ɛɛn, visa ka so taali bee tourist visa ka a zaŋ zaŋ kana, Di bi garantira silimiin tiŋ ni a zaŋ zaŋ tum tuma kamani Larabawa tinsi ŋɔ Dubai example a ni tooi zaŋ tourist visa zaŋ chaŋ ka ti change li zaŋ zaŋ tum tuma silimiin tiŋa di ka lala silimiin tiŋ mali another process shɛli a ni tooi doli n ni tooi nyɛ working permit bee tiŋ maa ni gbana ka ni tooi zaŋ zaŋ tum tuma so total different. silimiin tiŋ mi Larabawa tinzuɣu maa shɛba beni mi. A yi be nimaani in terms of laɣ shɛli a ni yɛn nyari N maŋtili ŋɔ maa, di gari silimiin tiŋa compared silimiin tinsi maa tin shɛŋa. Ba silimiin tiŋ maa mali advantage n gari nya ŋun be Larabawa tiŋ maa, di gba nyɛla another topic yaha. Nir ni tooi bihi Larabawa tinsi ŋɔ shɛŋa ka laɣ shɛli o ni yɛn deeri maa, It's not about silimiintiŋ maha nyɛli, it's about tuun bɔ ka a mali a nuu ni, baŋsim bɔ ka a mali a nuu ni. Nir ni tooi be silimiintiŋ oo, ka so be Dubai ka o ni tumdi tuun shɛli ŋɔ maa bee ka o be Qatar bee Kuwait ka o ni gbubi qualification shɛli deeri laɣ shɛli ŋɔ maa ka nyɛ ŋun be silimiintiŋ gba ka a ku tooi deei li. Di zaa nyɛla nuu ni baŋsim ŋɔ maa pumpɔriti Dagbaŋ sokam ku bɔrimi ni kadama ni di nyɛ tuma n-naan tum bɛ di ku yooi kom pali n-naan tum bɛ di niŋ ŋɔ na ti bɔhi n-ti maŋa with Northern Region maa niriba alahi ka kom pini yi ku kana ti ku yoogi n-yɛli ti bɔri workers niriba yɛn muɣila nimaani ka niriba alahi mali qualification shɛŋa Baŋsim shɛli kom piri maa ni yɛn bɔri maa. Di zuɣu zuŋɔ n yɛri a mi my topic is learn your hand work before your travel. Lɛma nuu ni baŋsim bee baŋsim shɛli a ni mali a di ku tooi yi a nuu ni ku mali wari a. Di zuɣu n brada nyaa n sista nyaa nyɛ ŋun ni bɛ yiŋa do no joke with your life future. Ti ban pun yɛriya ŋɔ maa, ti shɛb yina, lihim o, shɛb kanna ti kpɛla silimiin tiŋa, ka zuŋɔ o ni mali baŋsim shɛli o ni bɔhi shɛli maa gɔrim yɔɣu ŋɔ ka o kana ti bɔhi n li. Bɔhimi ti mabiligu pampiz ban be social media, bɛn di n-gbaai Facebook, TikTok, eh, YouTube zuɣu, ka di nyɛla. A nya ŋun ni tumdi tuun shɛli ŋɔ? Gɔri n-yɔɣu ka o kana ti bɔhi n li. A nya lala niriba Libya, a nya lala barigu maa Dubai, Qatar, Kuwait eh, n-ti pahi Italy mini UK. Ka di nyɛ lala binshɛli Ghana ŋun daa ʒili silimiin tiŋ ŋɔ ka o kana ti bɔhi n li. But ka nya ŋun be yiŋ ŋɔ maa. A chaŋla Shikuru Naagi. Karim makaranta ka a chaŋ naagi my sister my brother bɔhimmi tuun baŋsim zaŋ niŋ a nuu ni. Nyama a yi mali tuun baŋsim ka yi go n-chaŋ luɣili kam especially Silimiintiŋa bee Lariba tinsi maa tuma maa ni yi kana Tuun bɔ ka a ni tooi tum bee zaŋ a zaŋ kana ka di nyɛla lala tuma maa a ni tooi tum li mi? Nyin mali li mi. You go for it. Dizuɣu a yi na nya ninvuɣ so ŋun mali interest naɣingu ka bɔri visa ka bɔri di connection, my question to you, And you should ask yourself question, Baŋsim bɔ ka a mali? Tuun bɔ ka a bɔhim ka n chani ŋɔ maa? Bɛ yi ti yɛli ni bɛ bɔri tuun tumdiba? Tuun bɔ ka a bɔhim, tuun bɔ ka a mali a nuu ni? A ni ʒiya saha shɛli ŋɔ maa, a mali opportunity ni a ni tooi bɔhim tuuni kam. A mali opportunity ni binshɛɣu kam zaa a ni tooi learni. M mali so ka lala nir ŋɔ maa ka o mali shili ni ka dama ka o niŋdi process ni o gɔŋ ka lala silimiin tiŋ ŋɔ ka nyuli o ni tooi eh mabia bɔɣa paɣa maa ni tooi niŋ yɛlimi o ka o chaŋ ti bɔhim zabiri niŋbu. Yiŋɔ a la ka bɛ niŋ a paɣa a ku yɛn pam zuɣu a la zunzuŋɔ ŋɔ o yi kana o yɛn dila di daanfaani paɣa maa na bɔhindi li mi ɛɛn ka paɣa maa maŋmaŋa ka fiya oh Yiŋa a kɔya maa a nya bɛ ni duhiri loorinima ŋɔ ya ni ii maa a nya ka a paɣa tam ni duhiri loori ii tɔ a yidana maa ni yɛn zaŋ a zaŋ kana maa kpaŋ maa maŋa bayi a niŋdi zuɣu bɔhim zuɣu ŋɔ maa lɛɛnim loori duhibu ka o chaŋ nti bɔ liɣiri nti taɣizi diraiva ka o zaŋ o zaŋ yi soli zuɣu kpe ni kpe ŋɔ ka o wuhi o paɣa maa o ni ku tiri tazi driver maa tazi driver maa yi deei a la ka o di MC zira ka o ku yooi liɣiri ka o ku zaŋ within four days o di termination ŋɔ maa ka o bɔhi loori maa duhibu viɛnyɛliŋga ka zaŋ o maŋ chaŋ ti yu driving school ka driving school maa nya o ka yɛli ah a mi a duhibu ŋuna yes n mi duhibu amaa n kala license ka bɛ zaŋ o zaŋ chaŋ ti ti o driving license pumpɔŋ ka o ni yɛn yiɣisi Nyama o yi kana ti sheei na yaa silimiin tiŋa diri nyɛ wuri yɛn yola liɣiri ka chaŋ driving school eh because Africa dini ŋɔ maa mini kpeŋɔ dini maa di nahin yindi driving test school test ka o yɛn chaŋ o paasi di naan maa loori ŋɔ pun nyula duhibu ka mali o nuu ni baŋsim a nya plus bɔhim a maŋa nuu ni tuun baŋsim din sani ka a bɔra. Ti Northerners, Five Northern Region maa, ti bɔri ni ti wiini ti mabihi tinzun nim ŋɔ a huge number. Ka difference ka ti mini ba sunsuuni na, tinkpaŋ ŋmɛ ti maŋa ka ti lahi na ti nuu ni baŋsim. Ti nuu ni baŋsim, din yɛn chɛ ka ti yi go n-chaŋ luɣilikam ti paagi ti mali ti nuu ni baŋsim. Lɛmi a mali a nuu ni baŋsim luɣili kam. Lihima, ti gbansabila ti ban gɔrim be silimin tiŋ ŋɔ example n-tira la ŋmahinli. Di n-lee niŋ ka a kana ti paagi a mabia ka o nyɛ driver, driving tuma maa ka o yɛn introduce a. A kana ti paagi a mabia ka di nyɛ o tumdila cleaning, cleaning tuma maa ka o yɛn yila di chance ka o yɛn bɔri tira. A yɛn mali a mabia ka o nyɛ dishwashing ka o niŋda bee construction ka o yɛn kana O ni tum ni shɛli maa ka o yɛn bɔn zaŋ zaŋ ta di zuɣu. N ma bihi, let's try the best of our knowledge ti yɛn nyaŋ kambɔnsi ŋɔ maa ti ni tooi fight ba, ti ni tooi win ba. Lihima, a yi mali a nuu ni baŋsim hali ka yiɣisi chaŋ Ankara bee nyɔŋ ni, because of a ni mali a nuu ni baŋsim ŋɔ maa, bɛ ti yɛn gaŋdimi ni a nyɛla tinzɔn nira ŋun lee nya baa lala baŋsim maa nyɛla ni tooi niŋ li a yi ti yuri ka chɛ bɛ yɛn kpaɣi mi.

I can answer a little bit share ni mi maa so mabiligu mabiligu is very very very important ka dama a lihi bo a nuu ni baŋsim yi ba nye bi dɔɣiriba ti ni da ʒeya saha shɛli ŋɔ maa niriba karinla shikuru naagi university vice ti ka ʒi tii gbuna ni ni woli bona puuni. But imagine ka bɛ lee mali bɛ nuu ni baŋsim biri nya. Di zuɣu nuu ni baŋsim, time will come, time will come ka di nyɛla nuu ni baŋsim bee n kanila tinsi na n ti pihikiri bihi Afirika ni bɛ nya nya a nuu ni baŋsim, a ni mali baŋsim shɛli. Di zuɣu nyin ni bi tooi bɔhim tuma zuŋɔ ŋɔ, a yi nya video ŋɔ ka bi tooi bɔhim tuma, to nyin kpaŋ maa maŋa a bia n-nyɛ o bipuɣimbila bee bidib bila, Tuunni kam bee baŋsim kam bɔhimbu, bɛ gba zaa ni tooi bɔhim li. N yuli m-booni Mister President on social media, I hope zuŋɔ message ŋɔ maa di chal deep ni a baŋ ni yɛra shɛm maa. Like to your family, share to your friends, at least di zaɣiyino kam niriba pia, ninvuɣ pishi, ninvuɣ pihita, share it to them. One day you will remember me. Here is the wisdom.